Владимир Петрович, кӑҫал питӗ сумлӑ уяв пулать. Чӑваш наци конгресне пуҫласа янин ҫирӗм ҫул ҫитет. Ку юбилей, ку умӗнне ӗнтӗ ҫирӗм ҫулти ҫын та ӑшӑ вӑй, вӑйпитти арҫын темелле вӑйпитти хӗр. Уже ҫирӗм ҫул хушшинче мӗн туни, мӗн тӑвасси, мӗн пулни уже палӑрчӗ. Чӑваш наци конгресӗ витӗмӗ те курӑнать. Ҫавӑнпа сирӗн Ӗҫӗсем ҫавӑхтарта пуҫарсан чухне питӗ витӗмлӗ пулнӑ, питӗ кӑтартуллӑ пулнӑ, питӗ тӑрӑшса ӗҫленӗ. Ҫан ҫинчен кӑшт пӑртак пире каласа парсамӑрччӗ.
Вӑл ҫав вӑхӑтӗнче вӑл ҫын йӗркелӳ тапхӑрӗ ҫурхи вӑхӑт пулнӑ ӗнтӗ. Саккунлӑ ҫулсен вӗҫӗ, саккунлӑ ҫулсен пуҫламӑшӗ. Ун чухне хӑйне евӗрлӗ пулнӑ чӑваш Кунта халӑх хушшинче, Чӑваш Республикинче хӑй те юрлӗ тапрану тапхӑрӗ. Ҫав ҫӗнӗ шухӑшсемпе, ҫӗнӗ ӗмӗтсемпе ҫӗнӗ ҫынсем килнӗ. Эп хамӑн ҫуртне депутат пулнӑ, Аслӑ Канашӑн депутачӗ, Чӑваш Республикин шӑпахӗнче наци, культура, чӗлхе аталанӑвӗн тата наци хутшӑнусен комиссийӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ ӗнтӗ. Ну, ҫав шухӑш шыравҫӑ Пирӗншӗн те чӑваш халӑхӑн тӗллевне тейӗпӗр, малашлӑхне палӑртакан пулнӑ ҫак пек парти тейӗпӗр, Чӑваш аталанӑвӗн партийӗ. Вӑл пысӑках мар ушкӑн пулнӑ ҫапах та. Ну, тӗрлетӳсем тӑратнӑ, сӳтсе явнӑ тата ытти те. Вара ҫавӑн витӗмне, ҫав чӑвашлӑх шухӑшне анларах сарас тесен те ҫак Чӑваш наци конгресне йӗркелес шухӑш ҫуратчӗ. Ну, ун чухнехи пуҫлӑхсем тӗслӗхрен Эдарт Алексеевич Кубарев вӑл пулнӑ аслӑ канашӑн пуҫлӑхӗ ун чухне мӗнле калаҫма ун пирки кун пирки тавлашса вӗсемпе ну ҫав шухӑша йышӑннӑ тейпӗр ӗнтӗ официаллӑ аслӑ канашӑн йышӑнӑвӗ пулнӑ ҫавӑн пирки вӑл май ҫул уйӑхӗн ҫирӗн закрывӑшӗнче йышӑннӑ ӑна на РТРС ӗҫе Ҫав пин те тӑрӑшать тӑру иккӗмӗш ҫулта кӗркунне юпа уйӑхӗнче. Вара вот хатӗрме пуҫларӑмӑр майпен ҫӗпӗр. Тӗрлӗ шурсем, йӗркелӳ кӗметечӗ, тавлашу пичетре ун чухне ҫапах та массӑллӑ формаци хатӗрӗсем ирӗклӗ пулнӑ. Хальхи пек мар тейӗпӗр. Унта тӗрлӗ шухӑшсем кала пултартӑм ҫынсем. Влаҫа хирӗҫсе майлӑ та тӗрлӗрен укҫа пулнӑ. Ҫыннак хӑйне пӗрле ирӗклӗ шухӑшлав. В общем, дискусси пынӑ. Паллӑ ҫынсем хутшӑннӑ. Ун чухне, ун чухне сӑмахран Аркадий Павлович Айдак, ун чухне Сӑр халӑх депутачӗ пулнӑ вӑл. Питӗ сумлӑ, хисеплӗ ҫын, авторитетлӑ ҫын темелле. Тата ытти нумай ҫынсем. Ҫамрӑк хастарӗсем валли Туркай унта, ыттисем унта. Чап мӗн ушкӑнне, Чап партине кӗрекен ҫынсем, вӑл вӗсем те хастар хутшӑннӑ. Тӗлӗрен пӑхрӑмӑр ӗнтӗ, мӗнле статус пулаҫҫӗ чӑваш националисчӗсен юридици тӗлӗшӗнчен, ҫав патшалӑх тытӑмӗсемпе мӗнле ун ҫыхӑну пымалла тата ытти нумай-тӗкӗнӳсене. Мӗнле тӗсем тӑратмалла унта, кама-кам пуҫтармалла унта. Ун чухне ҫапах та тӗрлӗ вырӑнта пурӑнакан чӑвашсемпе ҫыхӑну вӑйлӑ, питех вӑйлӑ пулман тейӗпӗр унта. А пирӗн ӗнтӗ эпир пӗлетпӗр ӗнтӗ Раҫҫей Федерацийӗнче кӑна кашни регионта темелле ӗнтӗ, ну, пин таран та чӑваш пур унта. Сахалинтан пуҫласа Калининград края таран унта. Кашни регионта пур. Ну, пысӑк регионсенче пур та. Тюмень кал пур унта. Ну, Тутарстан унта, Самар, Чӗмпӗр тӑрӑхӗсем паллӑ унта ҫӗр пинитла унта чӑвашсем Пушкӑртстан тата ытти те Красноярск крайӗ, Кемерово тӑрӑхӗ унта нумай чӑвашсем вырнаҫнӑ. Ну тата тӗрлӗ ҫӗрте. Вот вара Зурми ҫыхӑну йӗркелемелле пулнӑ. Унта тӗрлӗ вырӑнта штаб пулнӑ, Пӗр-пӗр кунта калӑр культура центрӗ е ушкӑнлать, е никам та пулман та, шырамалла пулнӑ ҫынсене. Вот вара ҫавӑн пек ӗҫлерӗмӗр пӗр. Пухӑнӑмӑр эпир Юпа уйӑхӗн саккӑрмӗшӗнче, тӑххӑрмӗшӗнче аслӑ пуху пулнӑ. Пӗтӗмпе ҫав пухӑва хутшӑннӑ тӑхӑршер делегат ытла, ну тата пӗр икҫӗр яхӑн хӑна шучӗпе.

Америкӑри ушкӑнӗн пуҫлӑхӗ пулнӑ вообще. Хӑй архитектор, хӑй архитектор. Сомма ҫыннӑ пулнӑ. Хӑй архитектор вообще. Чӑвашра вӑл ну тухса вӑл тухса кайнӑ вӑрҫӑччен кунта пирӗн ҫӗршывран ну я сӑлтавсене йӗркеле пӗлмесӗм каран унта вӑл хӑйне евӗрлӗ карьера тунӑ архитектор пулнӑ пал архитектор ҫав и тата вӑл ҫав общество юхӑмне те хастар хутшӑннӑ

Пӗтӗм чӑваш ҫӗршывӗ пухса ларнӑ.
Ҫав конгресс йышӑну хушшине пӗр маларах пиҫлесе кӑлартрӑмӑр ку проект шайне те евӗр шуҫаяма мӗн тума вот тӗрлӗ шухӑшсем пулнӑ лайӑх пулнӑ ман шутпа ун чухне хӑйне евӗрлӗ пулнӑҫем пӗрлӗх ну, халӑхӑн пӗрлӗхӗ пӗр енчен ну паллах ӗнтӗ тӳре-шара власть тытӑмӗсем Тепринчен халӑх шухӑш-кӑмӑлӗ. Но кунта вӗсем хӑйне майлах ҫак конгрессӑн аслӑ пухӑвне ирттернӗ чухне пӗрлешсе кайнӑ темелле ӗнтӗ. Чухне курнать.
Курнать.
Тата ман ыйтас килет. Ун чухне вот Чӑваш наци конгресӗ ятне патӑр та эп темле шутларӑм. Чӑвашларах та мар-ха ку ют ҫинче сӑмахӗ конгресӗ тесе. Мӗнле карти? Вара мана шухӑш кӗч. Кунта сирӗн, сирӗн сӑмахсене йышӑннӑ пулмалла. Конгресӑн та ытти ҫынсем шутласа тӑвайман пулмалла. Ку эсир сӗннӗ варианта йышӑнчӗ пулмалла. Ку шухӑшӗ ман кӑна мар, вӑл мӗнле каламалла унччен ҫав ну мӗнле калама тӗнче шайӗнче тӗрлӗ ҫӗршывсенче ун пек менсем пур ӗнтӗ. Индинче пур. Индинче пур.
Калӑпӑр, еврейсен пурнӑҫа пек пӗтӗм тӗнчери еврейсен конгресӗ пиртен маларах тутарсем ирттернӗ. А вӗсен конгресс конгресс тоже вӗсен. Вӗсем пӗтӗм тӗнчери тутарсен конгресӗ пулнӑ. Ну, куда эпир пӗтӗм тӗнчери сӑмаха кӗртмерӗмӗр, анчах та ларӑва Аслӑ пухӑва ирттернӗ чухне ҫавна кӗтӗртсе ҫунта ҫӗрпех ят памалла тесе. Пирӗн ҫавах та тутарсен, тутарсен пек мар, тутарсем питӗ нумай ют ҫӗршывсенче чӑнах та пурӑнакан тутарсем пур. Турцире, Америкӑра, Германире таҫта та. Пирӗн пек чӑвашсем пек тӗрлӗ юрҫӑшӑн тӑрӑх
Дардашӗ мар вӗсен чӑваш тесен. Ну, пур пулмалла, ну, Канадӑра нумай теҫ.
Ну, пур та, нумаях мар пулмалла, ну, пур. Уйрӑмшынсем, уйрӑм ушкӑнсем пур. Ну, ҫавӑнпа та эпир кунта уж ҫак пӗтӗм тӗнчери сӑмахами пурӑмӑр, чӑваш наци каризов. Ну, наци вӑл пӗр енчен ну, пурпӗрех вӑл пӗтӗм чӑвашни пӗрлештерекен сӑмах вӑл. Ну, конгресс вӑл, мӗне калмалла вӑл, Интернационаллӑ сӑмах, унаруха та тума пулать курултай. Темскер унта шухӑшласа, ну питӗ курултай сӑмах чӑвашра вӑл. Питӗ хушу курмаҫҫӗ унпа. Конгресс вот пӗрин тенче йышнӑ сӑмах ҫапа ӑна хӑвартӑ парӑнни. Ну пурнӑҫ карта пачӗ лайӑх, лайӑх. Тӗрӗс мӗн шутласан ятне. Ну юрттана вӑл кӗскетӳ те лайӑхчен, питӗ анса илме, асу илме, илем лайӑх шутласан. Тата ман калас килет, Увӑхтарта хастар, вӑйлӑ чӑвашсенчен халь кам ҫак общество юхӑмӗнче тӑрать, халь те ӗҫлет ҫав ӗҫре чунлӑ ҫав пуҫласа янӑ ҫынсенчен. Ну, кунта калама йывӑр та. Ну, ун чухне ну, Геннадий Геннадий Николаевич Архипов хади вӑл ЧНК президенчӗ. Вӑл ун чухне пулнӑ, вот пирӗн комиссире, комиссире культура мен чӗлхе аталану наци хушшинче комиссийӗн членӗ пулнӑ вӑл ну хастар хутшӑнатчӗ аслӑ канашлар ревизионер яланах вӑл ҫак чӑвашлӑх чӑваш чӗлхипе ҫыхӑннӑ чӑваш культури аталанӑвӗпе ҫыхӑннӑ юрсене ҫӗклетчӗ ларусенче аслӑ канашлар ларусенче вӑл хутшӑннӑ паллах ӗнтӗ ҫав йӗркелӳ комитечӗн членӗ пулнӑ вӑл хальте тӑрӑшать тӑрӑшать Валерий Тургайба пӗр тапхӑр вӑл питӗ хастар хушнӑ кӗнекесене тепӗр тапхӑр вӑл сивӗннӗ ӑна сивӗме пуҫланӑ каран халь те урӑхларах хӑйӗн унта пур ӗҫӗсем сетпель флочӗпе енӗпе вӑл ӗҫлет вӑл ну хӑй тӗллӗн ну тепре илсессӗн ҫав ушкӑн кӑштах тепӗр ҫав тиши ҫав йӗркелӳ комитечӗн тиши вӑл кӑштах саланса кӗтет хам та Рудичевич ҫул хыҫҫӑн мӗнле кала конгрессе ҫинчен кӑштах пырса карӑм та. Ну, ман урӑх ӗҫсем пулнӑ, ӑслӑх енӗпе те унта ытти те. Вот ҫав сӑлтавсем. Ну, пур та, халь ҫӗнӗ ҫынсем пур та. Халь ӗнтӗ эсир тунӑ ӗҫ сая кайман, халь ҫӗнӗ ҫынсен шухӑшне кӗрсе юлнӑ, халь урӑхла малайпа ӗҫлеҫҫӗ, ҫамрӑк сӑн, хастар ушкӑн. Ну, паллах, ҫак пек пулмалла та, мӗнле каламалла, тытӑмӗ ячӗ вӑл пур. Вӑл пӗлтерӗшлӗ Маржукпа ЧНК Чӑваш наци конгресӗ ҫынсем килсе хӑйсен ҫӗнӗ шухӑшсемпе, ҫӗнӗ пуҫарӑвӗсемпе вӑл лайӑх яланах пулмалла ҫӗпӗр. Енчен те пӗр вырӑнта эпӗ штраф пулсассӑн мен ҫав ҫейӗн ҫулӑрсса кайнӑ халь урӑхла вӑхӑт, халь урӑхла самана. Ун чухнехи сывлӑш вӑл хальхи сывлӑш пек мар вӑл. Халь урӑхла лару-тӑру. Ҫавӑнпа та ҫакна шута паллах ӗнтӗ, урӑх ҫынсем те пулмалла унта, ҫӗнӗ ҫынсем пулмалла, ҫамрӑксем пулмалла. Вӗсем пур халь конгресс умӗнче анӑ ҫамрӑксен ушкӑнӗ ӗҫлет та чего, да лайӑх.
Тата мӗн, халь пурнӑҫра ӗнтӗ элек ӗнтӗ сӑмахлӑха питӗ тишпӗрет, сӑмахлӑх халь те ӗнтӗ питӗ витӗмлӗ. Халь укҫа-тенкӗ экономикӑна пурте пӑха пуҫларӗҫ. Ҫапла вӗт, курнӑ мӑншӑн тесен экономика укҫа-тенкӗ пулмасӑн ӗнтӗ пурнӑҫ йывӑррӑн. Мӗн укҫасӑр те нимле ним япалана та тума йывӑр. Ҫав пирки мӗнле пхатӑр халь пирӗн пуласлӑх, чӑваш ҫӗршывӗ мӗнле аталанасси, культура, экономика, чӑвашлӑхӑн та, религийӗ ҫинчен те каласа пар-ха, тархасшӑн, мӗнле пирӗн пулмалла, чӑвашлӑха тытса юлас тесен. Ну, ман шутпа кунта пулмалла ҫавах та Кунӗ капала виҫӗ е тӑватӑ юпа тимӗрленте. Вӗсенчен пӗри паллах ӗнтӗ ҫак мул. Но мул вӑл пулмалла, ну хӑйне вӗрен пулмалла. Мӗне калас? эпӗ кӑнтӑрас мар та, но ҫапах та. Вот уйрӑм ҫын хӑй харпӑрлӑхне тӑвать вӑл, укҫа-тенкӗ тӑвать вӑл, судать, ҫилет, темскер. Но вӑл хӑйне валли тӑвать пулсассӑн анчах, хӑйне валли анчах, вӑл пӗр япала вӑл. Вӑл, вӑл та, мӗнле калаҫҫӗ, но вӑл ӑнланмалла, вӑл хӑйне валли, хӑйӗн ҫемье валли, хӑйӗн ачисем, мӑнукӗсем валли тӑвать вӑл лайӑх вӑл. Но анчах та пулмалла темскерле вот урӑхларах, анларах е пӗлтерӗшлӗрех ӑнлав ҫав пек ну, наци мулӗ, наци мӗн, харпӑрлӑхӗ. Вот пирӗн халь вӑл ҫак мӗн ҫӗмӗк сӗмленӳ тапхӑрӗнче юлашки ҫирӗм пиллӗк темскер унта ҫав совет мӗн тытӑмӗ арканнӑ хыҫҫӑн вӑл ҫухалнӑ темскер. Халь пирӗн вӑл вот уйрӑм ҫын, уйрӑм пуян ҫынсем пур, пуянсем пур, Анчах вот ҫав наци харпӑрлӑхӗ вӑл темскерле никамӑн та мар пек. Вӑл уйрӑм ҫынсен аллинче вӑл. Пӗтӗмпех вӗсем укҫа-тенкӗ тӑваҫҫӗ, питӗ пысӑк нумай укҫа тӑваҫҫӗ, унта ҫав нефть сутса, унта газ сутса тата ытти те. Вӑл маршрутпа вӑл тӗрӗсех мар, вӑл пурпӗрех вӑл ҫак ҫу ҫанталӑк палнӑ калпӑр пуянлӑхсем, вӗсем вӗсем вӗсене вӗсем ҫав ҫынсем вӗсене Туман вӗсем просто пур вӗсем та. Ӑнланмалла, ӑнланмалла. Ҫӗр, ҫӗр, ҫӗр айӗнче, ӑнланмалла.
Вот Серега пата хушса калап. Ӗнер Медведев тухса каларӗ телевизорпа. Мана питӗ килӗшрӗ унӑн сӑмахсем. Ҫав предпринимательсем, ҫав леш мӗне ҫӗнӗ бизнес суту-илӳ тӑвакан ҫынсем вот халӑх мӗне Мане пуянлӑхӗ тесе, национальный достоин тесе калар. Мӑншӑн тесен ҫав ҫынсем ӗҫленипе усӑм хойсем ҫеҫ мар вӗт, тепӗр вун-вун пилӗк ҫынна та ӗҫлеттерӗҫ. Ӗҫ вырӑнӗ параҫҫӗ, ӗҫ укҫи параҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫам пек ҫынсем вот халӑхӑн пуласлӑхӗ, пуянлӑхӗ, тытӑмӗ. Ҫав ҫынсемсӗр халӑх пулмасть, мӗнле сӗннӗ? Ну, тӗрӗс. Ун пек хастарлӑх ҫынсем кирлӗ паллах ӗнтӗ. Калӑпӑр, Прохоров пек тата ыттисем унта пӗлмест кунта. Ну, нумай унта ятсене калама пулать. Пирӗн вӗсем сахалтарах. Ну, пирӗн куна чӑнах та ҫав ҫӗр пуянлӑхӗ тӗпсӗр пирӗн ҫукрах кунта. Ҫук темелле ӗнтӗ. Анчах та пирӗн кунта урӑхларах ҫӗмелле ӗнтӗ паллах. Вот пирӗн пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче электротехника промышленность вӑйлӑ пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Ну, халь вӑл унта кунта таҫта вӑл саланса кайнӑ. Халь япа эс фирма пур. Пур та ҫапах та. Пирӗн пулнӑ калӑпӑр унта ҫав химпром пулнӑ. Ну, тоже... Ну, химпром ӗнтӗ кирлех мар. Ну, ну кирлех мар, ну, пурпӗрех те вӑл кирли явасын тума пултарать вӑл. Пултарать. Ну, хим, хим, хими хӗҫ-пушарӗ мар, урӑхла явасын тума пултарать вӑл. Ҫав никӗс ҫинче унта. Ну, никӗссем пур ҫав пек уже. Трактор тӑвакан завод, ну, пирки калам, тӑраймас унта вӑл, пулать пирӗн трактор кӑҫан та пулин та, мен пулмасть вӑл, кӑштах лараҫҫӗ, ӗҫлеҫҫӗ вӑл, ну, пӗр-пӗрех никӗсӗ пулнӑ. Текстиль комбина откалӑпӑр хӑй вырӑнӗнче. Ну, мамӑк ҫук теҫҫӗ, темскер унта, ну, тоже пӗтнӗ япала, шел пулин те. Вот.
Ну, халӗ ҫӗнӗлле пулать. Ҫӗнӗлле ҫӗнӗлле, паллах.
Халӗ мане интернет питне вырнаҫнӑ. Ӑслӑлӑх кирлӗ, ҫӗнӗлле ӗҫлеме пӗлни кирлӗ. Паллах, кунта кирлӗ вот ҫавӑн ӑс-хакӑл, ҫӗнӗ пуҫару, шухӑшлав, уна мӗн производственнӑй ҫемьеле йӗркелесе пулать вӑл. Вот иккӗмӗш мӗн юпа калап теперех ӑс-хакӑлпа ҫӗнтермелле. Пирӗн ҫу курӑк япала, пирӗн кунта ҫынсене вӗретмелле, таҫта может ҫӳҫе жива япала вӗсене вӗретмелле, темскер таҫта бизнесмен ӗҫне. Каран кунта килсе вӗсем ҫӗнелле йӗркелесе ячӑр. Вот мар так Сергей шел, что хӑй вӑхӑтӗнче Чӑваш Республики полный монополист хӑбла ӳстерессипе, судасипе сакӑруллӑ процент Совет Союзӗпе сутнӑ. Хӑма вот пӗтнӗ явалать. Ҫук. Ну, тӗрӗс мар ҫав, вӗне политика экономика. Ну, импорт вот илме пуҫланӑ, унтан Чехи, Германию да Китая. Конкуренцинче кая юлтӑмӑр та, ҫапла суда илме пултӑмӑр.
Суда и продукта да, ну, ҫӗнӗлле тоже илмен, да, ну, сорт кирлӗ, да, Хӑмлапа ҫӗме пулнӑ вӑл ӳкерме. Йӳнӗрех хӑмлатус илме. Йӳнӗрех тумалла, лайк сорсем, ҫем сорсем туса кӗрсе ярса. Грануляцин та прессовайнӑсем. Тӗрлӗрен паллахнӑ.
А вот питӗ шел вот ҫемек менде. Хӑмла питӗ культура ҫемек, кунта нумай ҫемелле. Чӑваш тутна унта питӗ ҫемек виноград пек вӑл, изим ҫӗрле пек кунта. Тӑнӑ пулсан пӑхмалла, ун пек, ун пек кунта. Вот ертекенсем хӑй вӑхӑтӗнче ҫӗнӗ шухӑша илмен те, ҫавӑншӑн питсе ларчӗҫ. Ну, пек палӑртнӑ ҫынсем кирлӗ мӑшӑрпа, кирлӗ. Вот тогда вот ҫав наши моли берди колхоз, вот мӑшӑрпа ҫапах та кашни ҫак бизнесчены те бір ӗҫлеҫин хӑй хӑй берди ачахан шутлатӑр ҫапах та хӑйне унӑн туймала ҫав пӗтӗм ну ҫав халӑхӑн чӑваш халӑхӗн Ну, пӗр мӗн, ҫын пек унта. Таҫта ҫава хушӑнмалла пӗтӗм халӑхӑн ӗҫне. Хӑйне валли кӑна мар. Хӑйне валли вӑл тума пултарать пуль те. Ну, анчах та ҫав пысӑкрах менен шайба, пысӑкрах горизонтпа шухӑшласан маншпа усалрах пулать вӑл. Ну, куратпӑр пир, палӑхлӑ лайӑх мар ут калпӑр. Пӗр ҫыннӑн калпӑрунта вунӑ миллиард тенкӗ, тепри вообще унта чухӑн курӑнать унта. чухӑнсен сыйӗ ӳссе пырать вӑл. Кусен сыйӗ тоже ӳсет. Но вӗсем нумай мар вӗсем. Пурпӗрех миҫе процент унта пӗтӗм халӑхран калчӗ пуян ҫынсем. Пысӑк мар процент. Но вӑл питӗ халӑхра тарӑхтарать вӑл мӗн жупа вӑл тӗрӗс мар тӗрӗс мар ӑнланмалла ҫав нумай укҫаллӑ ҫынсен ҫав халӑх валли ӗҫ вырӑнӗсем тӑрччӗ тӑрччӗ тӑрччӗ пулсан мӑшӑн тесен Кам мӗнле пултарать тет хальхи пурнӑҫра, но ӗҫлекен ҫынна ӗҫ пулсан Ӗҫ пулсан, вара вӑл пурӑнать. йӗркеллӗ ҫукҫи пулсан, вара пурӑнать, вара никам та хирӗҫ мар. Вот ей, ман чухлӗ миллиард пулччӑр тесе конюстенпе ӗҫлесеччӗр, он ют патшалӑхра программӑсем тӑвса миллиардсем тупсан никам, никама та пускарма хӗсӗрлес укҫине тӗлсӗлмеҫҫӗ, конюстенпе тусилӗҫ. Он Microsoftсӑн та мӗнле унта, япӑ мӗнсӗн. Тата вот религи те пӗр. Эпир халь питӗ тӑрса чӑваш халӑх тавракурӑмне питӗ пусарса пытӑмӑр пӗр вӑхӑтралла. Ҫавне халь те православи пире питӗ пусарать. Тӗршшӗпе каласан, уҫҫӑн каласан. Ҫавне мӗнле куратӑр? Мӑншӑн тесен эпир Вуншар пин, но пилӗк пин ҫул хамӑр тӗнпе, хамӑр йӑла-йӗркепе пурӑннӑ, начар халӑх курман. Аттила вӑхӑтӗнче пӗр пӗтӗм тӗнчене тытса тӑнӑ ҫав, ҫав тӗнпе. Мӗнле пулатӑр малашлӑха ҫакӑн пирки? Ну, чӑваш тӗнӗ вӑл хӑйне евӗрлӗ уникаль ун пек тен, тен Пӗртен пӗрре вообще тӗнчере. Унта пирӗн пурпӗрех мӗне калама нумай турӑлӑх мар, унта пӗр турӑ. Пӗр турӑ, аслӑ турӑ.
Аслӑ турӑ, ҫӳлти турӑ. Пӗртен пӗр хӑват ҫемӗ пур унта. Ҫав монотеизм тепӗр ӗнтӗ. Вӑл ӗнтӗ ҫак аталаннӑ тӗнсенче христианлӑх унта.
А то пойдем Ленине псас. Да. Халь тепӗр хут ыйтасың? Или продолжение хӑвӑра мӗле лайӑх? Ну, мӗнле?
Хальхи вӑхтарта, ну, малтан ывенте те, хальхи вӑхтарта пӗтӗм тӗнче, пур ҫӗрте те тӗн пирки уже питӗ вӑйта тавлашуллӑ, хӗре, мӗне, хӗрсе каҫ, ӗлӗктен те тавлашуллӑ. Крестоносец ман ҫапӑҫнӑ, исламизм ҫапҫаҫ пӗрмай, православи, миҫе миллион ҫын пӗтернӗ хӑйсен тӗнне кӗртес пирки. Но пирӗн тен вот, чӑваш тени, эп историнче пӗлмест, эпир хапӑр тӗншӗн чӗнмет миллион-миллион халӑха пӗтерни пирки. Пирӗн тенӗ вот Чингисхан пулнӑ тоже пирӗн тене явӑн. Укалан пур тен те лайӑх, тенсемпе ҫапӑҫмалла мар, мӗншӗн тесен пурте вӗсем аслӑ турра, аслӑ тура айӗнче ҫӳреҫ пур тен те, ҫампа прийти мана хирӗҫ мар тесе, ҫампа никама хирӗҫ пулман. Атти та ҫавах пулнӑ. Мӗне, пир аслӑ тӑрӑ, ҫӳлти турӑ пур тӗнсенчен те, пур турӑсенчен те хӑватлӑрах тесе шутланӑ. Ҫавӑнпа та кунти халӑх тӗн пирки никампа та ҫапӑҫмасть. Мӑншӑн тесен ӑшра аслӑ турӑ пин чи вӑйлӑ хӑватлӑ турӑ. Ҫав пирки мӗнле шухӑшлатӑр эсӗр? Ну, пирӗн тӗн вӑл, унӑн историйӗ питӗ вӑрӑм пулмалла унта. Унта эпир тӗрлӗ тӗнсен ну, енӗсене курламтаратпӑр. Калӑпӑр, вот авалхи тӗрӗксем пулнӑ тенгрианство. Значит, вот тенгри, вот турӑпа хурӑндашлӑ сӑмах вӑл. Вот тура, пирин тура, вӗсен тенгри. Вот вот пәрден пӗр тура булнӑ тенгри, асыл тенгри вӑл где пӑхнӑ унта ҫынсем иле бураҫҫӗ, йӗркене тунӑ тата ытти те. Пиринте ҫавнашкал. Тата эпир ҫак вӑтам Азире пурнӑ тапхӑрта пирин Ыран пуҫламӑшӗнче малтанхи ӗмӗрсем унта эпир Иран халӑхӗсемпе хутшӑннӑ вара Зарастризм кӑштах тенӗ хӑш-пӗр менесене илнӗ элеменчӗсене. Кайран кунта Атӑл тӑрӑхне ҫитсессӗн Атӑлҫи Пӑлхар Пӑлхар Пӑлхар патшалӑхӗнче Мусульман тени пулнӑ йышӑннӑ. Икшер, тӑхӑрҫар ҫирӗм ҫулта. Вара пирӗн мусульман тенин минӗсем те мӗн пурнӑ. Калӑпӑр ҫамек сӑмахсем как пихамбар пек, Керемей пек ити те. Эй, бисмилле те пурнта калаҫа. Бисмиллахи рахмани рахим. Ҫавӑнпа та кунта тӗрлӗ вот хӑйне евӗрлӗ чӑваш тени вӑл тӗрлӗ пӗр енчен тӗрлӗ тӗнсенчен илнӗ вот ҫав мӗнсемпе усӑ курса, ну хӑйне евӗрлӗ питӗ хитре машукпа питӗ ҫав пек тӗнче курӑмӗ кӑна калабӑн, ну тӗн туса йӗркелесе янӑ. Ӑна унпа унпа килӗштерсе пурӑннӑ. Унта ӗнтӗ машупа виҫе никӗс пур ӗнтӗ. Ну Чи малтан те пӗртен-пӗр турӑ пур, ҫӳлти турӑ, аслӑ турӑ. Вӑл пӗрре. Ытти те вӗсем ырӑсем, усалсем, вӗсем пурӑн те, паллах. Ну, вӗсем пӗлтерӗшӗн ун пек мар. Тата чӑваш пурӑнать вӑл ҫут ҫанталӑкпа килӗштерсе унпа. Вӑл яланах ҫут ҫанталӑкта пӑхӑнать, ӑна пӗлет вӑл хӑҫан, мӗн темсӗр мӗн тумалла. Тата вӑл, мен унта пур ҫемье курӑмлӑх ваттисемпе е ку тӗнчерен кайнисемпе тата вот ҫак, ҫак ҫӗр ҫинче пурӑнакансемпе яланах ҫыхӑнупӑр. Эпир вӗсене яланах асӑнатпӑр та. Вӗсемпе эпир ну, канашлатпӑр, канашлатпӑр тата тете, вот вӑл питӗ пӗлтерӗш япала. Эпир вӗсене манмастпӑр нихҫан та. Вот ҫӗр япала. И ҫавӑнпа та, паллах, ӗнтӗ вот христианлӑх е православи кунта чӑваша, чӑваш енне Килнӗ чухне вот ҫав ӑна пӗтӗпех аркатма пуҫланӑ тем. Пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн марӑнчӗ вӑл, хӑрушӑ аркатнӑ унта. Кистернӗ, мӗн тунӑ. Киремет вырӑсене унта пӗтернӗ унта, вӗсем вырӑнне чӗркӳ лартнӑ, етемскер унта, вообще ахаль пӗтернӗ, киремет йышне каснӑ, вӑтӑрнӑ. Вӑл, паллах, ӗнтӗ йӗркел япала мар вӑл. христианлӑх хӑй те вӑл, калать вӑл, ҫынсене юратмалла тата ытти те, анчах та вӑл вот пурнӑҫра реаллӗ историнче унта, унта нумай-нумай пӗр питӗ усал тӗслӗхсем куратпӑр ку енӗпе. Ҫав чӑваш халӑхӗ кӑна мар ӗнтӗ, кунта ҫармуссем те ҫав инкеке тӳснӗ хӑй вӑхӑтӗнче, удмуртсем те, ирсепе, ирсепе мӑкшӑсем те, ҫак Атӑл, Атӑл, Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсем нумайӑшӗ тутарсем ӗнтӗ Вӗсем мусульман тени пулнӑ пирки вӗсем хӗҫерех тӑма пултарнӑ, чөнки вӗсем хӑҫенче пулнӑ ҫак мусульман тени, вӑл вӑйлӑ тен. Вот, а эпир лекнӗ кунта икӗ тен хушшинче. Пӗр енчен ҫак шурулӗх тенӗ тейпӗр, мусульман тени. Тепӗр енчен хрес тени, вырӑс тени. Ку тутар тени, ку вырӑс тени. А эпир кунта чӑвашсем вӗсен хушшинче. Не унта хӑш-пӗр ҫынсем, хӑш-пӗр чӑвашсем мусульман тени йышӑннӑ, пултара тухнӑ. Ҫавна пула. Кусем